BSA Motorcycles kienu l-kawża tiegħi naħseb jien. L-iżgħar driver kont dak iż-żmien ma kont għadni miġnunu. Dik kienet l-ewwel competitive event tiegħi. Jien ġew Anastasi, ili fil-motorsport issa minn 1964 meta ħadt il-liċenzja ta' 18-il sena. Propjament id-dar ma kien lil ħadd dilettant tal-motorsport, il-papà kien Alla jaħfirlu kien dilettant ħafna tal-inġinerija, ta' electronics u affarijiet hekk, fil-fatt nista' ngħid li l-ewwel radio control model Kienet boat li kien bniha fis-651. Fil-55 kien imbena l-ewwel ajruplan u kien tar l-ewwel ajruplan li kien ta' John Peter Staines, Alla jaħfirlu, kollox electronic equipment kollox ta' papa. U fil-56, 1256, għadna niftakar il-numru fuq il-wings tiegħu, kien bena l-ewwel wieħed tiegħu il-papa li X3. Però karozzi Assolutament xejn, jiġifieri. Probabbilment it-tendenza tiegħi kienet għax kien hemm daqsxejn ta' connection fil-motorsport, għaliex konna aġenti ta' Dunlop Tires naturalment illi aħna l-iżjed aġenti antiki fid-dinja u l-BSA Motorcycles kienu l-kawża tiegħi naħseb jien li spiċċajt fil-motorsport kont immur l-uffiċċju tal-papa il-belt. Kien ikun hemm dejjem xi żewġ klijenti tagħna tal-muturi, kont spiċċajt tagħmel ħbieb magħhom. Issa tgħid li tal-li kelli off fil-ħadd, mhux id-dar kont immur. Kont immur magħhom dawra sal-armieru lura bil-muturi. Meta wasal tal-18 sena, kien approċjani father to son discussion, għalli jekk inti eh, tinsihom il-muturi, jien nixtri l karozza For your 18th birthday present. Oġbitni l-bicċa xogħol jien. Minn dil-diskussjoni li bdejna b'karozza biss, x'tip ta' karozza, mini. U spiċċat Cooper S. Dik kienet il-4142 li waslet Malta on the 13th of May 1964. Qabel ma bissa laqt 18, kont diġà tħalt membru fl-uniku klab li kien hemm dak iż-żmien li kien il-Forces Motoring Club. Il-Forces Motoring Club kien għas-servizzi biss. Eventwalment, meta raw li kien hawn ħafna dilettanti Maltin li xtaqgħu jieħdu parti wkoll, raw kif fetħuha daqsxejn u qalu anybody that has worn a military uniform at some stage. Pari għatma kon soldat, ġiviri, u xaġek, imma jenu n-naxxili nidħol, għax kont boy scout. Għal u daċer, għal u daċer, neħom u daħlu ni membru. Kien għat kelli 17 sena, pero ta' 18. Imbagħad meta ħadt il-liċenzja u l-ħilklan kienet sar f'Ġun u jiena ħadd il-liċenzja f'Settembru. Għal rammissjajta ta' 64 ukoll kont plajt hemm, ġifieri u x'nafin, kien rebaħa Mario Said bl-Abart. U fis-65 ħadd parti. Dik kienet l-ewwel competitive event tiegħi. Ħadd parti fil-Mizib Hill Climb kien rebaħa overall John Paċjaxa b'MGB. Konna ħadna ruħ għax għadna jisa. Mela, se nibdew mixin xi ħaġa. Però sfortunatament tas-65 kienet l-aħħar waħda li saret. Illi ftit wara l-hill climb ta' Ġunju konna intqajna nofs tużżana dilettanti sew, jien kont li żar wieħed dak iż-żmien minnhom, u ddiskutejna l-possibilità li nagħmlu Motorsport Club Malti, li kien l-MASC, Malta Autosport Club. U bħala president kellna bniedem li jiena għalija il-godfather tal-Motorsport Malta, is-Sur Salvino Caruana. Da Sur Salv Spiċċa ma rnexxilux iġib permessi Malta xorta. Però kellu ħabib tiegħu Għawdex li kienu l-Kummissarju ta' Għawdex u bis-saħħatek saret l-ewwel motorsport event organizzata minn tim Malti li kienet saret in-nadur il-Hilkline tan-nadur fil-1965 li kien rebaħa Charles Piteri b'Cooper S ukoll. It-tieni event li organizza l-MASC kienet xar wara Għawdex ukoll. L-unika circuit race li qatt saret Malta kienet dak iż-żmien u żgur li l-ewwel waħda. U dik kont irbaħtha jien, l-iżgħar driver kont dak iż-żmien ma kont għadni miġnunu. Però s'hemm wasalna sfortunatament għax imbagħad erġajna reġa' waqaf kollox. Fis-66 konna ddeċidejna jien u ħija David immorru t-targa Florio, naraw it-targa Florio. U konna morna jiena u David u żewġt iħbieb Ingliżi li kienu dilettanti tal-slot cars għax konna konna fi klabb ta' slot cars il-Belt dak iż-żmien. Ukoll u konna ddeċidejna mmorru erba' fil-mini dak iż-żmien la awtostradi u xejn dorna ġurnata sħiħa biex wasalna minn Sirakuża sa Palermo.